Osman Gazy Türkmen. Osman döwletiniň ilkinji soltanydyr. Ärtogul Gazynyň ogludyr. Ýigrimi üç ýaşynda Osman beg Söwütde uç begliginiň başyna geçýär. Osman beg Türkmen görmegeý ýigit bolupdyr. Ol uzyn boýly, giň döşli, gür we çytyk gaşly, ala gözli we goç burunly bolupdyr. Iki gerdeniniň arasy gaty giň, göwresiniň bilden ýokary bölegi aşaky bölegine görä has uzyn bolupdyr. Osman Gazy hökümdarlygynyň ilkinji döwürlerinde Kastamonydaky uç, ýagny serhetýaka begler bolan çopan ogullaryna garaşly bolan bir boýuň begidi. Çopan ogullarynyň Wizantiýa garşy deýin uruş hereketlerini gowşadandygyndan peýdalanyp, Osman bu sebitde öz harby hereketlerini güýçlendiripdir. Bu ýerlere ýerleşen batyr ýigitler Osmanyň töwereginde jemlenipdirler. Güýji kem-kemden artan Osman beg wizantiýalylar üçin uly howpa öwrülip başlaýar. Ol bir müň iki ýüz segsen sekizinji ýylda Garajahisary eýeläpdir. Osman begiň on sekiz ýyllyk uç begligi döwründe wizantiýalara garşy ýörişlerde gazanan ýeňişler Anadolynyň beýleki etraplaryndaky gazylaryň hem onuň töwereginde jemlenmegine getiripdir. Şeýlelikde, Bir müň iki ýüz togsan dokuzynjy ýylda kyrk bir ýaşyndaky Osman Gazynyň baştutanlygynda jahana ýaň salan täze döwlet döräpdir. Osman beg kyrk üç ýaşynda, bir müň üç ýüz birinji ýylda Izniki ýagny Nikeýa şäherini eýläpdir. Osman Sakarýa jülgesinde we Mermez deňziniň kenarynda käbir ýerleri tabyn edensoň, ilki bilen Bursany, soňra Izmiti we Iznigi zabt etmegi öz öňünde baş maksat edip goýupdyr. Bir müň üç ýüz on dördünji ýyldan başlap, Bursanyň daş töregini gurşap, ony uzak wagtlap gabawda saklapdyr. Bir müň üç ýüz on ýedinji, bir müň üç ýüz on sekizinji ýyllardan başlap, şäher türkmenlere salgyt töläp başlapdyr. Emma Osman Gazynyň hökümdarlygy mahalynda Bursany eýlemek türkmenlere başartmandyr. Bir müň üç ýüz ýigriminji ýyldan başlap, taryhy ýazgylarda Osman Gazynyň ady agzalmaýar. Ol kesellän soň ähli işleri ogly Orhan bege tabşyrypdyr. Osman beg gadymy oguz adatyna görä hökümdarlyk edýän ýerlerini doganlaryna, ogullaryna we serkedelerine paýlap beripdir. Dogany Gündiz bege Eski şäheri, ogly Orhana Garajahisary, Hasan alpa Ýarhisary, Turgut alpa Inegöl etrabyny beripdir. Bilejik etraplarynyň Küşür Zekadnygnamagy gaýynatasy Şyh Edebala tabşyrypdyr. Soňky osman soltanlary tagta geçende, olaryň bilini Osman Gazynyň gylyjy guşanypdyr. Osman Gazynyň bir müň üç ýüz ýigrimi dördünji ýyldan aradan çykandygy çaklanylýar. Ol özüniň Bursa şäheriniň iň beýik depesinde jaýlanylmagyny wesýet edipdir. Emma ýogalan mahalynda, Bursa alynmansoň, ilki Söwütde, kakasy Ärtogul Gazynyň ýanynda jaýlanypdyr. Türkmenler Bursany eýelänsoň, Osman Gazynyň jesedi bu ýere getirilip, gaýtadan depin edilipdir. Osman begiň Orhan, Alaeddin Aly, Bazar, Çopan, Mälik, Hamyt diýen alty ogly hem-de Patma atly bir gyzy bolupdyr. Özünden soň döwlet tagtyna ogly Orhan beg geçipdir. Orhan begiň hökümdarlygyndan soňra Osman begiň neberelerinden bolan örän köp sanly hökümdarlar döwlete häkimlik edipdirler. Wagtyň geçmegi bilen osman türkmenleriniň kiçi möçberdäki begligi uly bir şähdöwlete öwrülipdir. Bu beýik döwlet bir müň dokuz ýüz ýigrimi üçünji ýyla çenli dünýäniň syýasat meýdanynda uly orun eýeläpdir. Osmanly soltanlarynyň döwletiň dürli künjeginde gurduran köşkleri, metjitleri, hammamlary, şypahanalary, medreseleri, suw çeşmeleri döwrüň ýokary medeniýetinden habar berýär. Başga milletleriň, dini ynançlarydakylaryň medeniýetine, ynanjyna sarpa goýmak, raýatlaryna adalatly çemeleşmek bu döwletiň uzak wagtlap dowam etmeginiň esasy syrlarynyň biri bolupdyr. Uspenskiniň pikirine görä, on birinji-on bäşinji asyrlarda Wizantiýa imperiýasynyň taryhy atly işinde şeýle diýýär, Osman ýurdy tozdyryjy bolmandyr. Ol egindeşlerine şäherleri we obalary hazyna salmak üçin mülk edip beripdir. Halka rehim edipdir. Salgytlary azaldypdyr. Hristian dinine hormat goýupdyr. Onuň howandarlygyndan razy bolan daýhanlar Wizantiýa raýatlygyny küýsämändirler. Ilatyň sany we baýlygy basym artypdyr. Osman imperiýasynyň taryhy hakda düýpli iş ýazan iňlis ýazyjysy we žurnalisti Lord Kilnroth, Şeýle diýýär, Osman paýhasly, çydamly hökümdardy. Raýatlary ony çyn ýürekden hormatlaýardy. Oňa wepaly hyzmat etmäge taýýardy. Kinros ýene-de Osman türkmen döwletiniň Wizantiýanyň hristian ilatyna nähili çemeleşendigi barada şeýle ýazýar, Osmanlaryň çäklerinde hristianlary ählumumy yslamlaşdyrmak geçirilmändir. Mejbur etmek çäresi az ulanypdyr. Hristianlar öz isleglerine görä we öz bähbitleri ugrunda çalşyp, özleriniň saýlap almagy boýunça musulman dinine giripdirler. Osman Gazy ölüm ýassygynda ýatyrka, ogly Orhana şeýle nesihat edipdir, Adalatlylyk bilen bitirilen her bir iş höweslendir. Şeýdibem dünýä halallyk ýaý. Ajaýyp ýeňişleriň kerweni bilen meniň asmana sary göterilip ugran ruhumy şat et. Dini öz elleriň bilen äleme ýaýrat. Allanyň kanunynyň ornaşmagy üçin ylmyň abraýyny belentde göter diýip aýdypdyr. Osman Gazynyň taryhy hyzmaty onuň kaýy ilini öz töregine jemländiginden ybarat. Osmanyň ogly Orhan bu halky döwlete, agtygy Myrat bir bolsa döwleti, Şa döwleti, ýagny imperiýa öwürdi.